Why e be say one of the easiest thing to do na to whine black man? Eh, e dey so easy to whine black person. I remember that time wey dem make Obama president during the elections when Obama go be president. If you see the way Africans dey so excited, eh, that time I dey Cote d'Ivoire. Then Cote d'Ivoire people dem go dey say Obama, Obama. na so dem dey call Obama for French with French accent. Obama, Obama, Obama. Now I tell the people wey I dey live with, I come tell their son, their first son, I come say, Why una dey so excited say dem make Obama president? Like if dem make am president, how that one wan really help us for Africa? Dem hear everybody dey frenzy, dem no even hear me but at the end of the day, after Obama become president, how e take help us? How e take help us? Abeg I go talk the matter wey I wan talk today after this time and make una no go anywhere. Okay, for those people wey no know, make I give small background. Ehen, recently for news dem don dey clamour, podcasters o, everybody dem don dey clamour sey genocide dey Nigeria, sey dem dey kpai Nigerian Christians, sey make pipu do something. Now recently, American government, Donald Trump sey ehen, if Tinubu no do as e suppose do, anything when he say make he take him head carry am o say they go just come save us you know that kind of thing you know i don't know as people dey look america people dey look america they dey look america like uh, they dey look them like superman superman say once they come everything go solve but if you go iraq today after they invade iraq wetin really change wetin really change now i not just wan talk make e just be say i dey talk from my mind okay e get this podcast for YouTube wey dem dey call Wholeheartedness Podcast. So this lady for there, she come dey talk wetin dey happen for Sudan. As we all know, Sudan now dey under intense, you know, they get like internal problem, like civil war. You understand? And because of that, Amer so she dey ask this particular woman, she dey ask American government, okay, the rumor, everything na rumor. Rumor dey say na all dis middle eastern countries whether na south all those middle eastern countries middle east na im dey give arms to the rebels the rebels wey dey cause yawa for sudan wey make if you see the videos for sudan wey don come out very gory videos na so she talk so she say those people wey dey give dem arms why american government dey supply arms to those people You go wonder if America dey really like Africans, dey really like us so much, why be say dey go allow nations wey dey supply rebels, people wey dey cause yawa for Sudan, why be say allegation o, na allegation o, why be say dey dey help dem, dey dey give dem arms, why dey no say okay make dem stop arms. Now, see Nigeria case, e get one guy wey dey dey call David Hundeyin, David Hundeyin na journalist wey don work extensively, in fact, the guy no dey Nigeria again, you know why? because dem wan kpai di guy o, di guy don uncover a lot of things wey dey happen for Nigeria for Lagos state government level, Lagos state and also for national level so because of dat di guy dey alleged David Oyedeyin say dem wan kpai am na im di guy no dey Nigeria again e don run comot because e be like say e say im life dey danger so dat na one. Now David Hundeyin since e get one thing wey David Hundeyin dey talk say dis American government make una no dey look dem as say dem too like us o for example we know the recent election twenty twenty three elections people say a lot of issues dey a lot of issues dey now no make we no even talk about dat one okay after the elections Even though things never really settle, people dey say a lot of issues dey, American government dey just congratulate our sitting president, dey congratulate am. One thing when American government need to know na say the best way to stop any kind of genocide or whatever dey say dey happen for Nigeria, insecurity problem, na to make sure say

This report, I think na like five years plus, so no be new thing. E no be new thing. Now, people, the rumor wey dem dey talk about Sudan own say the reason why people dey put eye for Sudan na say New Sudan get one deposit. They don find one mineral for Sudan. Sudan dey very rich in oil in reserves, no be oil. They in some mineral deposit. So the issue now, nobody they will not wan let Sudan rest. Pipo dey sponsor, directly or indirectly, dey sponsor rebels so dat dem go make dat place ungovernable, dem go fit sneak in dey steal tins. Now, wen e comes to all dis mineral deposit, we for Africa, our technology neva too strong, so most of di time we dey need help of di pipo from di western world to help us to process our mineral deposit, even to excavate am. So e just be like sey all dis ships wey dey excavate oil from under di sea, trust me no be no be local people no be nigerians you go see a lot of expatriates now that's why most of these companies like shell and all these companies and all these other oil companies now oyibo dey work there now oyibo dey work for the technical places even though black man dey there you go see say oyibo na go dey supervise everything so our technology never still sound now they say wetin dey happen for sudan they like am like that e dey happen because people want opportunity to go there go steal their mineral resources when unrest dey Well, the people go dey fear, everybody go dey run. So anybody wey come do wetin dem like, nobody go fit talk. Now, we see say Nigerian, then Hundeyin say make we look this pattern. He say make we look this pattern. He say now, these things wey dem dey say all these people re rebels dey do this, dey do that, dey come Nigeria, dey cause problem, all these Islamic fundamentalists, Islamic extremists. He say when you look the regions wey dem dey concentrate on, like now like now a state like plateau even middle belt sey David Hundeyin sey dis places dem get some mineral reserves some wey most of us no even know we no dey talk about oil dem get some mineral reserves wey dey very very vital now dis one wey America dey come we hope sey sey dem wan come help us dem wan come save us We hope say their saving or their help no go be say because dem see resources for there o. You know, dem still carry rumour that time about Iraq say because Iraq get oil, America dey dey look for American government dey look for opportunity to go explore oil. Na im make dem lie say weapons of mass destruction dey Iraq. Na so George Bush talk. By the time the war finish, dem do the war, dem find out say not one single weapon of mass destruction dey Iraq. Dem just look for excuse to enter. So we have to dey very careful. Make we no dey look America like superman o hey superman wan come save us superman make we ask ourself make we check our motive if you ask me I go say the solution for Africa na from Africans we know say we get bad leadership that one nobody dey talk am for all levels na federal na state o a lot of things dey happen na ministers o na governors a lot of things dey happen you go hear say this minister collect this money this minister collect this money this governor do this this governor do that so a lot of when it come to governance issues dey Nigeria but Make we no go jump for frying pan to fire, if America wan help us, di best way dem go help us na to make entrenched democracy, no be say dem go put person wey dem like or wey dem feel say na dia own, we don get a lot of unexplained pipu kpai unexplained in an unexplained way, Abiola you you see di way Abiola kpai na, many of una fit no know, dem say na tea e drink, next thing na di guy don go, so and we dey wonder tins dey happun tins dey happun so we wonder we dey wonder wetin America interest be for Nigeria na say dem really like us and if dem really like us why e be say e go be like say from back dem dey support pipo wey question mark dey dia name pipo wey get some question mark at least for twenty twenty three elections me I no get any pesin wey I support o for di three of dem Obi o Atiku o Tinubu but all of us go say at least wen e come to track record I tink Obi na di best For di three di strike pressure o, Obi na di best. Why be say America no put hand to support am? Na now dem come like us? Dem no know say na good governance dey cause secu insecurity system to stop? If na we get good leaders, trust me, fundamentalists dem no go fit do wetin dem dey do, at least e go dey reduce to di barest minimum. Other people no go fit do wetin dem dey do. If okay but let's even say America come, dem help, dem stop di thing wey dey happen for north, dem or wey dey happen to Christians, Nigerian Christians, dem stop am. What about road? What about all those bandits now wey don dey different parts of Nigeria? This one dem no dey do am because you be one religion or the other. Their own na just money. Dem go collect money from you. So make we think, make we think. America, wetin their help be? Rather, I go think say make we instead of dey being excited, being excited. I don go one journalism workshop one time for Ibadan when I go there. One Oyibo journalist for Ibadan dey organize am for investigative journalist One Oyibo journalist dey talk say if you see she dey allege on allegation say she do one report say American soldiers if you see wetin dem do for this place eh this particular place if you see wetin dem do to people wetin dem do to people dem grape women I no wan call the word but you understand dem grape women dem do a lot of bad to women for that region dem dey try to hide am but this journalist come she was so determined she come expose wetin dey happen. so abeg make we dey careful American government now see Ibrahim Traore Ibrahim Traore now e dey do im own jejely o e want make the country dey better e dey try to do things to get but if you see the rebels now the rebels dey cause a lot of problem and people dey alle alle allege people like Hundeyin and some people dem dey allege say dis foreign governments dem get hand for di mata, dem no really want Africa to prosper so before we dey accept offer abeg as human being o even as nation before we accept any offer make we look di tin again make we sure say no be bubu yere dem dey do us o make we sure say dem really want to help us abi wetin una tink put una make una put una wetin una tink for comments o till I see una for di next video wen I go tok about any issue wey dey pending una too.